tinotenda mwari zvikuru manhera ano ndikurimekedza misi kuri pano mwana wake tinanyasha zvikuru regai pfuure mberi kushumira evhangeri luke chapter 8 luke 8 luke 8 iwill start from verse 40 iwill start from verse 43

ngatiri kuziva tese maybe just for a minute we can stand up i want us to pray concerning this corona thing it's a national thing it's so terrible kuri kufa vana vadiki vanhu vakuru vakangwara vakapurisa vane mari vasina haisi kusarudza we need to pray for god is blessed to protect our nation and for quick healing kune vanhu vari affected let us begin to pray baba tinonamata concerning this pandemic of coronavirus

For 12 years haana munhu aigona kumuporesa but ndokubva aita rombo rakanaka kuti chirwere hachina gona kumuuraya nyange chachine ability yekumuuraya. Bleeding for 12 years is not a small issue. Munhu akableeda paaccident maybe for an hour we can lose that person. Ukableeda for a week, for a year uchingobleeda It's something else but this story is very strange. I, I don't know was she strong or I don't know because 12 years bleeding is it's not a, a simple thing. Imagine 12 years, not 12 hours, 12 years. Not just 12 months, which is a, ah, 12 years. But she was still standing. Ipapa pega asatapuriswa ipapa panoda kutombotendwa Mwari. Why? Nokuti zviri kuitika mulife make zvinouraya. but she's keep on going handizive ah, ah, sati anomboenda kure you know yourself better zviri kuitika mulife mako zviri kuitika muupenyu hwako hazvaigona kukutendera kunge uri pano nhasi mari dzaunobata dzaikutendera kuti urambe uchigara muguta izvezvi upenyu hwaunorarama hwaikutendera mari yaunobata hawaigona kuti uve nechikafu kana chekupfeka kana kusustaina family but you are still standing for 12 years she was bleeding

Dai wakanzwa kune vamwe vakabatwa nawo havana kustaita stand the ground. Challenge yauinayo yakabata mumwe akaita suicide. Issue iri marriage mako yakaitika kune vamwe vakadivhosa but you are still standing. There is grace kwete nokuti zvaita but zvinofanirwa kuitika pauri zviri against zviri negative hazvisi kumanifesta pari kungoramba pachinzi the woman of the issue of blood hapana kunzi the woman who died from the issue of blood she is still standing yet she is bleeding hmm. amene uri kunzikwa kushi pane area dzauri kubleeda iwewe dzekuti vamwe pavakadzibleeda maybe for three months Iri marriage vakadivorsa. Money issue yako iri kubleeder. Kuna akableeder that level akarelocate kuenda kumusha. But you are still standing. There is a dimension of grace yekuti no matter usati wasvika kwaunofanirwa kusvika but hausisiri kwawaimbova. Hausati wakuremekedzwa stereki but hausi munhu angashorekewo stereki. Hausati wasvika kwaunofanirwa kuenda But wakabva pawaimbova kudhara. You need to thank God for that. At least there is a movement, there is something better and positive despite the negative. The woman with the issue of blood. Issue hiyo hii haisi kutamba. But she is standing. Ndokuda mukadzi yangu nokufana nenation inonzi Zimbabwe. It, the economy was bleeding, is still bleeding, but people are still walking. Hey, vamwe kutoita matama mueconomy iri kublinda. I don't know for how many years but people are still standing. Haisi nyaya yekuti takangwara. There is a level of grace you need to appreciate. Kuti chinomboita kuti ndimire izvo zvinhu zvichi zvinodonhedza zvakawanda chii? That's the grace of God. Kana riri business globally Zvinhu zviri low but you are still standing. A woman with the issue of blood. Rimwe day ndokuvanzwa kuti Jesu ari kupfuura. Ipapa apa kwaJesu asati aenda ane problem yake but is still standing. Zvinonditaridza kuti nyange asati aenda kwaJesu but Jesu iyeyo akariliisa nyasha muupenyu hwemunhu Havasati vaonana kuti dambudziko ripere but pane nyasha dziripo kuti iye asapere nyangwe aine dambudziko. So she was still standing. Handizive zvaunoda kuachiva nekutsvaka muupenyu but for the meantime you need to thank God for one reason you are still standing. You need to thank God Your marriage is still standing. Nokuti vamwe pavakapinda in such a challenge, chinhu wani chavakangoudzana kuti ngatisiyana. Kune ma challenges in life anoita kuti vamwe vaite suicide. Iwo wakasangana nawo and you are still standing. Unoti ukanzwa nyaya dzevamwe vanhu vakazviuraya, ukanzwa nyaya yakazviurayira, unotosvika pakuseka. Haisi nyaya yekuti vakanyanya usimba, Mwari vakakupa nyasha dzakakusimbisa. Kune akazviuraya nenyaya yaukatipo yakaitika kwauri ukaregera kuzviuraya. Kune vamwe vakaudzwa kunzi une chirwere vakazviuraya, iwe unacho uri kuchova ende kufa haudi. Uh, ah, I know myself better. 2006 I was so sick ndairwara neTB ndakanonoka kuenda for medication ndakaenda kumusha ndikagara kumusha maybe for a month ndingotenderedzwa mapostori nekudii so ndameshona name anyway but anyway ndokwataenda sataingotenderera mapani tichinamatira tisviki vachitaura varoyi nyoka yedu kunanzva yekuzodii chirwere chichikura chirwere chichikura zvikana beyond repair beyond beyond but guess what hachina kundiuraya ndisiri pamedication ndichingopihwa mvura ndichingombeya kusvika ndakadzoka back i divorce uh, it's a long story ndadzoka back ndikazoenda patreatment kunazareth for a year ndichinwa matablets uh, mazuva ayo kwainiwa 14 tablets a day and mapiritsi ainzi aida chikafu ini ndiri rova and i was still standing pari pamwe pekuti medication iri proper but nokuti upenyu hwako hauna kunaka unogona kuurayiwa chimwe mapiritsi ari right because hanzi anoda chikafu kuda kuti ukashayiwa chikafu unoita chikafu anokudya mapiritsi iwayo but by God's grace muenvironment yakadaro here I am today still standing hazvireva kuti mazuva acho ndainamata zvinongoreva kuti kune nyasha dzamwari dzinogona kutokuloketa usati wauya kwari mukadzi ane the issue of blood asati aenda kwajesu ane record ye 12 years Bleeding but standing. So hazvireve kuti paukauya kuna Mwari ndopaachakuda. Wakatodiwa usati wauya nokuti zvimwe zvaikuchengeta uri kuno haisi intelligence. Mumabhawa kataenda shamwari dzandaitamba nadzo vamwe vacho vakafa zvataita zvakafanana ina ndakufa tichiita zvakafanana amene ah, wanditotaura naiso vamwe vako havako ende pamunhu wakati watrena zvamaita izvozvo ndovanekadiscover statement ekuti ekita hafu tinofanirwa takafundisa mamwe magemuso vakarowa pasi tikasara haisi nyaya kuti tatakangwara taigona tisu taitoita izvozvo but you are still standing so hazvireva kuti pandakauya kwamwari mwari ndopaakandiida aiwa ndaitodiwa namwari wacho nokuti mukadzi ane the issue of blood she was bleeding asi tauya kwajesu and she is a record breaker for 12 years ndakuudza kuti 12 months bleeding is not eh, a small issue pakaitika accident munhu akableeda for 3 hours atenda imagine munhu akableeda for a week anotoenda but mukadzi uyu 12 Yes. Oh, can, can I a little bit that is scientific? Mukadzi kureva kuti pane nguva yavo vakadzi vanobleeda. Kureva kuti anga ane problem yekubleeda uye zviri normal zvaiwedzera futi problem. Nokuti rimwe ropa ragara richibuda kudhara vanhu mazuva akakwana raibuda rimwe futi. Zviri normal zvakapedzisira zvaa problem. ndiro mulife zvinoiti and chirwere chacho chiri very trick why nokuti mukadzi paakaporeswa najesu chakaita stop ibleeding yeproblem kwete bleeding yenormal kuvakadzi sa chirwere chaida kuhwanda nezviri normal zvekuti mukadzi anobuda ropa isi ishi but uyo ari kunzi ane ishi yeropa isiri panormal kuvakadzi zvoda kuti chirwere chaida kuhwanda nezvinhu zviri normal mukadzi anonzi rebeka pamiri pake parwadza akanotsvaka mwari akati mwari kwei ndava ndiri kurwadziwa kudai chakaita kuti atsvake mwari aregere kuenda kumateneti aizoti mamanzi asati akwana ukaona waane labor pain haubvunze mwari unofarira mwari wako nekuti mazuva akwana parebeka paakarwadziwa nepamiri akati kwa mwari nhai sei zviri kuitika zvikanzi une ndudzi mbiri mauri mune ndudzi mbiri mudiki achabudira darika mukuru mune bato irimo crowd akatoziva kuti this is pain inotoda the mind of god kuti izive haisi pain yekulebha kuti ndibate mafruits atiri kuda but kana uri mumwe usati wamachuwa enough ukarwadziwa une nhumbu unongoti mazuva akwana pane imwe pain isiri designed by god iri pain to kill kune pain to gain ne pain to die kune punishment kune case but kune a process inoita pass through something chisina kunaka yet mwari vanewe but pane pamwe pekuti uri kupinda mazviri nokuti vakusiya you need to know the mind of god so mukadzi ane the issue of blood Inhau yekuti vakadzi issue of blood kwavari vagara vanayo but yake ya access. Hakuna mukadzi asina the issue of blood but we ane the issue of blood yekuti ane continuous bleeding haisi normal haisitope pazvinofanirwa kustopa zvinoramba kuda kuti mazuva ake akakwana ekuteera aigona kusaziva kuti ndine problem nekuti problem yake yakafanana nezviri normal Usa pane nguva yekuti unoita dambudziko ka raunojaira rekuti unotozoudzwa nevanhu kuti une dambudziko wega uzvione. Pane nguva yekuti ukajaira kuti upenyu hwakaoma handidye masikati palunch unotozoudzwa nevamwe kuti lunch in bo handi lunch why une uri kupedzisira kujaira kwauri lunch in time achikafu mazuva ano yamboparidza pavanche panapa ndakazviona stere vazhinji vaiuya waizoona kuti kumwe kuda shoko kumwe kungoti nguva idarike mukombe ngaupfuure nokuti lanchi nguva yekudya sakuoma kweupenyu pese vangodyawo time time saunopedza inopedzisira ita senga haisi problem ndakuda kumazowe kumairiso saka nenyaya yekuti kare bhutsu dzainetsa kuva nadzo school shoe ndoyagona bhutsu kuti yekumadai saka dzimwe nguva taipfeka magambutsi ana mudhara ekubasa oza kana uri ikoko gamshu gambutsi harireme ukarijaira so inopedzisira yabhutsu even kutogara usina bhutsu unojairika zvokuti pandakambotengerwa bhutsu ndaenda unotamba bhora ndakakanganwa bhutsu ndikatobvunza umba bhutsu dziri kumu ndomana satani bcause unojaira kunge usina asatombokanganwa bhutsu ere isaini yekuti wakatoita nguva refu usina bhutsu saka kutova unogona kutodzisiya kubhora otozudzikana vanhu masiya bhutsu problem inoita normal unotozoudzwa nevamwe kuti aiwa iproblem kwauri haisi problem so mukadzi ane the issue of blood ah, nyaya yake ndeyekuti zvitori common kuvakadzi kuva neissue of blood but at the right time saka iye akazodiscover kuti eya access but for 12 years she was standing haasati aenda kwajesu ane dambudziko rake Bhanzi harisi kumuuraya but ukaritiresa zvakanaka rinouraya 12 years bleeding is not a joke but she was still standing she is a record breaker zvazvinoreva ndezvekuti usati waenda kwajesu iye anokuona usati wauya anogona kutokupa nyasha dzinokusastena kusvika wauya kune zvakatipotsa mazuva ataiva kubhawa haisinya kuti tava takangwara Aimboti nzvengesawo. Hey, eh, waitozoona vamwe vako vakazotora munhu wawakasiya ah, akajamu woti zinoti aizve nandatonyura ka unozoona kuti mukuru uyu tichiri kubhawa anenge aitiona kuti haatsanudatu azoparidza ndanzvengwe nemunhu uyu usapane papa unotogumbuka kuti ndandisiya so otozoona after two years kuti mwari makaita henyu munhu uyo akandisiya unotenda mwari why protection yaune favor zvazviriko uriko you are a record breaker urikoko matimes andakaenda kuchipatara ava ndarwara vakaita keda kuti matest ese vakatondibvunza kuti wauya wega because level yezvavakaona nefanira kuti ndave ndakatakurwa ndikati ee hanzi une shuwa wauya wega zvataona matest ese munhu asakara aparara x-ray yatorwa ikatariswa sozwa ah, mupenyu here munhu nokuti vamwe vakatofa vanga vari nani pane x-ray yatiri kuona and i was still standing

Chamba dai vaidaro dai kune ka personal drought and waibva wabuda pachero pamberi pavanhu kuti haana mudhara tikuonana pamunda pangu yajamba but mwari vanotienzanisa somuroyi mbavha pasta kumunda kwavo kunonaya hazvina kuti vari kutsigira kuroyiwa kwevanhu thus the love of god So for 12 years he was bleeding and still standing. Ndokubazonzwa kunzi Jesu ari kudarika. Remember she is murwere, she is now weak. Parida kuenda pana Jesu pari crowded. Vanhu varipo havasi soft people. Ame ndo problem yekwa Jesu ofu. Mazuva aifamba. Kuti usvike padhuze naye so panga handizive ah, kuti vanhu vanga vakaita sei. Ende zvaakudzoka futi. Kuti usvike pane munhu waMwari so ma one. Ah, mtara shuwa ba. Fundi prophet wakomba wamurese. Anunopinda iko. Amusati wamba wamurese. Eh, zvadzoka. Vakatika vajaidza vaite izvozvo. Chikobuka. Sorry ndakuenda kusiri. tinoona kuti varume vaiteera jesu vanga vari too jealous kusvika palevel yaita sekunge they are demonic nokuti pane time yekuti vana vadiki vaida kuya kuna jesu vakarambira vana iwe unoita jealousy nekamufana kegrade 3 kari kutorere here chigaro nayo apostle peter funga kwako jesu anga nda kuda tivafana vamapostels dai a ah, usagodora chona rakanyanya zvekuti vakamakatuwana jesu ndiye akazoti aiwa pavana akomana manyanya regai vadiki vauya aiwa pamadhara netsandai but vafana vaimbosiyai So mukadzi ane issue of blood number two it was not allowed munhu ane such a case to be among men aifanira kuzviisolate ogara kumba but akaziva kuti my issue haichada kurarama mutradition ndinofa I'll firstly break this kind of tradition. Kune imwe tradition yekuti unozvidzvanyirira wega nokuti vakakuti usauye zvavo zviri right. Jesu ari kupfuura une issue of blood wobva wavhura manje matsamba ekwenya tradition kuti mukadzi akadai haatenderwe kuuya pakati pevarume wobva wati saka handiende saka unoenda rini because kesi yako iri continuous continuous bleeding kurada pana samukadzi akati number two ill break this tradition i challenge you today kune tradition yaita with the world your success iwe uya so much into the tradition hauna this kind of revelation mukadzi akazviziva kuti ndikasaenda ndega kuna anondiendesa ende ndikada kutsanangurira varume varipo hapana unondipa mukana zvanzi akataura yega ine hat uye by shape kuti if i may touch the hem of his cloak of his comment tradition yatinoziva masomizva ari popular yekuti i need your touch once again pana noiziva mukadzi uyu akaimba the opposite yacho i'm coming to touch iwe uchiti i need your touch uyo akati aiwa ndoenda ndega ndonobata ndega fomula iyoyo haana kwaakaiona yakauya mukati make by revelation problem yako une church formula hauna a revelation concerning your life nokuti yekuti i need your touch yakamboshandira vamwe but your case You need to break through and touch on your own. Saka ati ndiri kuenda ndonobata ndoenda ndonobata ndega. So akaenda pakati she's weak she's sick but wakapinda pakati pevanhu chaakaziva necho ndikaenda nekumberi because Jesu ari kufamba nevanhu kama ma disciples ma apostles vari musaiti akauya nekumberi anoonekwa na Judas kana na Peter onzi mukadzi ngabva saka anotozva kuti apa pakutoda futi kutohwanda futi vanhu vanaye kuti ndisvike paari ndiuno kuti kune vamwe vanhu vakutotadzisa kusvika paari nokuti ivo vari paari saka nda kurwa chekuseri udzarasati pako kuti wari chekuseri kune vanoda kurwa chekuseri kuchechi vanozungunzwawo kuti tapita tapita warwa chekuseri nekuti oda chaiyo chaiyo yava upinde Mfamukadzi akabva auya nekumashure skwiza skwiza pakati pevanhu bible rinobva ati ndokubva abata the hem of his garment hem kureva kuti mupendero wegarment rake from behind jesu ndokubva ati pana andibata pandavene ndapati pita ndokubva ati kuna ishe aiwa mungati pana andibata people are crowding over you muri kubatwa jesu ndokubva ati aiwa Pane a touch with a difference yandoda kuexplaina because ndanzwa simba richibuda mandiri kurati vamwe vese vari kundibata they are not withdrawing anything from me but there is a special touch yaita withdraw the power kureva kuti hakusi kwese kubata hakusi kwese kunyengetera hakusi kwese kunamata kunounza results but kune a special touch that can withdraw to get results. Yeah. People were crowded around him. But we are better with the difference. Ani chinhu wani chandanzwa. Anzi ataura ega akati by faith. Atuya by faith. Kunoti vamwe vacho vangouya by excitement, by entertainment, pangunakirwa kuti Jesu, Jesu, Jesu ndokubva wasvika. Mumwe ndokubva auya with faith. Kuchechi ndokugasi dzevanu dziriko. Kune vakauya nokungonakirwawo. Yeah. Takuchechi kunofaya isu mazuva ataenda kuchechi timafana taiteera mabhebhi kwete Jesu. Taitoudzana kuti ah, angirikeni nebhebhi ah, ngekumarayi kwedu zvimoko zvavo zviri paangirikeni waipinda wega chechi ndizvo zvekuti afarire ichechi unenge usati akuda bhebhi unopinda kana postori wada bhebhi ndikukutaurirai ndizvo zvekuti chechi kana sioni unoipinda ndikukutaurirai vamesva kutotendererawo nevamwe mukati mo but ukaziva nyaya dzako ndikutaura usati vese vari kutenderera vari serious vamwe vanenge kota takapinda kati chidaro a touch with a difference ndoyakaitwa nemukadzi uyu abata Simba rakabuda muna Kristu rikauya paari. But ipapo Jesu aka Mwari uyu akavandirwa bhururu. But vari kuita interse vari vari kuwirira naye nekuwithdraw kwavo nekuwana maresults vashoma. But kuwandirwa zvacho vamwe vachibata vamwe vachibata vamwe vachibata hapana simba riri kubuda but pane akaziva kuti i need to touch a certain place isiri common Tsvaka information isiri common so you can get uncommon results. Wanyanya kuita zviri common, wanyanya kuita zviri traditional, wanyanya kuita zvakajairika. Vamwe vese pane pavaibata but mukadzi akati no, there is a touch in a difference. Saka paakabata mukombero wehanzu yake, number one, haugone kubata mukombero wakamira, akapfugama. Kupfugama is sign of honor or worship. Here is looking for worshippers. But problem isati yapedzwa, akapedza problem yaMwari nokuti Mwari ane problem one chaari kutsvaga enda kubuda pachena enda agone kusika zvinhu izvozvo zvatoita zvekutsvaga is looking for worshippers He is not creating, he is the creator. He does not create a worshiper. He looks for. Samukadzi paakapfugama adresa nhamo yaJesu yekuda kunamatwa. Nhamo yake haisati yapera but atopfugama. Apfugama kudaro ndokubva abata the hem of a garment. Jesu ndokubva ati ndanzwa simba richibuda mandiri pane andibata. Inzwa shona ipapa. Mukadzi haana kubata Jesu, akabata the hem of a garment. Jesu ndokubva ati ndabatwa, kwete kuti ndabatwa hembe, ndabatwa as a person. Ndanzwa simba richibuda mandiri. Mubvunzo wobva wati simba riri pahembe here kana kuti riri mumunhu? But Jesu ari kuti simba rabuda mandiri, yet munhu haana kubata Jesus as the person, abata the hem of a garment. Zvoreva kuti the anointing can flow even pachinhu chiri material chiri tangible. Anointing haibatike but unogona kubata a place inopa anointing into your life. Mukadzi uyo haana kubata Jesus the person, abata the hem of a garment ndokubva areceiver healing kana kuti power. Anointing, the power iri muna Kristu yapedza the issue of blood. Mukadzi uyo haana kubata achitaura kuti 12 years here ishe wangu 12 years chikuda ropa ndiporesei akangobata anointing knows where the problem is pane yandakutaura ipapa apa isina kubira musha ukanwa iwawo mapiritsi une headache mapainkira handiti hawaudzi kuti kana ndakunwa yako nozoswera mudumbu problem iri kumusoro ukanwa anoenda mudumbu opinda musystem oenda pane pain kumusoro ogadzirisa usina kutaura nawo medically they are designed to know asina kuudzwa mapiritsi apiwa information gumbo rikatorwadza ukanwa pain killer zvinosvika ikoko So anointing works the same. Ukaona anointing yanyorwa pabhodhoro so kuti this one is for marriage, this one is for business. Truly now you know. Kuti surely is business. Why? Nokuti anointing is the grace of God. And the grace of God is God himself. Kuya kuti Mwari anoziva dambudziko rako. Haadi kunyorerwa mwari kunzi akona kuti kana mukomana akuzorai morega kufambisa business muri anointing yebusiness. Hakuna mabhodhoro anoronzi anointing yebasa, anointing yebusiness, anointing yekufamba, anointing yekupasa kuchikoro. Iwo mazita ari kunyorwa aya. Anotaridza kuti anointing yacho yakagarwa nayo pasi ikaudzwa kunzi kana waenda kune mukomana toda kuti apase yeti mukadzi ane issue of blood haana kuti ndine rushero pandiporesei paakabata the power of god knows where the problem is ukaona simba ramwari rava kunyorwa kunzi business oh, kubasa kudii ifund raising kwete faith raising wobva tavakubatisa umwe wake vanoti mabhodhoro kuonesana kana uchirida uchitenga kutenga sununguka sibuvharise but kungokuonesa kuti the power of god is the wisdom of god it knows where the problem is uyu kamukadzi Anombotaura kuti ndine issue of blood paakabata the power rabuda muna Jesu rakanoadressa the issue. Ndanipa jabi baba panzi. So Peter ari kutaya pakawandwa ishe mungati sei ndabatwa muri kubatwa nevanhu vakawanda. Jesu akatayo pane chabuda mandiri. something chabuda mandiri simba rabuda mandiri uri kuona kuti mukadzi uyu atopora but jesu haasi kuziva mukadzi uyu chiri kungozikanwa najesu ndechekuti pane atopora pane pawa rabuda but because she has come from behind jesu ari kutotsvaga kuti ndiani andibata unomboziva here kuti kupora haisi saini yekuti munozivana namwari iyo ka example Haasi tombozikanwa but zvafaya. Unomboziva kuti zvinogona kutofaya mudhara asingakuzivi. Kutopuromutwa kubasa wanamatirwa. Why nokuti kukunamatira hakusi kutendeuka. Totokunamatira ukapuromotwa but problem mudhara hakuzive. Uyu kaJesu aponesa munhu ari kuti ndiani andibata. Mukadzi wacho atopora kudhara but haasi kuzikanwa. yako kesi haina kufanana here neyandi kuparidzai kuti une zvekutoti ukanamatirwa nemoyura muri kuzora zvichifaya but mudhara hamuzivani ende iwo zvikafamba une pfungwa yekuti ndofunga tozivana tati mwari ka haa mwari andisimudzira haa nyasha dzake dzinogona kukuloketa zvikaita But hazvina kuti munozivana. Jesu akabvunza munhu waaporesa ndiani andibata. Mukadzi ndipo paakazouya akazotaura pa abuda pachena kuda kuti she was not known but her problem was addressed. Iri dambudziko riri kugadziriswa nashe dzingori nyasha dzawo but cheka kuti relationship iri kwe Moses akanditaura nedombo pameripa Iyo ndokubva angoitawo nharo ndokubva arirova mvura ikabuda. Kusateerera kukaburitsa maresults. Anzi taura pamiripa abva arova mvura ndokubva yabuda. Vanhu vakanwa vese ukavaudza kuti muri kunwa mistake vanomushauta. Why? Ndokuti vamwe vanhu they are driven by result. chete kuti zvitirwe maresults zvingango zviri kufamba ndina mwari mamwe maresults zviri kufamba mwari hauna inyasha dzake dzaitira mukadzi ane isho blood kuti anopora asingazikanwi jesu otobvunza kuti ndiani andibata iwe wapora vakuru munoporomotiwa kubasa musingazivani namwari manamatirwa kunamatirwa hakusi kutendeuka husi ukama dzingori nyasha dzaiswa pauri iwe usati wamboona bhatiri rinochajwa risiri mufoni hapana zvawanzwei kwane machaji anoziuniversal chaji pafoni ahumbo but kutoita moto zvako tsano moto uyu muri mufoni here Muri pa universal. Mazwano universal ndo yawanda. Ulai kwa anointing yemu mumari great men of God anointed. Munoenda munamati wazoita. Na mdara msikaziwani. Muri pa universal charge. Yes. Uyu mkadzi ane issue of blood apora. But Jesu ari kubvunza kuti ndiani? Andikuzive but zvafaya. Right. Saka mazwano ma universal awanda. Uye uye munhu wamwari highly anointed and ensure kuti namatiro zvichiita muri pa muchichajwa muri kunze kwefoni relationship hapana saka foni yacho ukaifonera iro bhatiri riri panze hapana chopinda sachona hapana ukama mutaure mese but rungoita moto it's time to check your relationship so mukadzi uyapora but havasi kuzivana kusvika iye ndiye akatozobuda pachena kuti haa ah, amhanya ah, kumberi uku jesu akati no oh, ndiwe ee eh, zvaiita but hatizivane she came from behind from behind kune healing but kumberi kune relationship I'll go quickly this way Jesu ipapa apa ari kuenda kumba kwaJairasi kune mwanasikana afa, but ari muroad anoti simba rangu rabuda. Jairasi chaari kuda isimba raJesu kuti rimutse mwana. Jesu akutotestifya kuti power raenda osa magetsi akaenda uchida kuona imwe program zvobhowa stiri jesu ari kuti simba rabuda Kwaari kuenda kuri kudiwa simba. Iye akurova testimony kuti hapana hapana zvatopera. Andifungidzira kuti Jairasi akanzwa mushe. Kuti mukadzi Yeshua atore power rinofanirwa kushanda kumba. But I've come to tell you this. Simba raMwari rinokwana munhu wese. Blessing yaMwari hata akakomborera uyu ozomirira kuti uyu amutorera akomborere iwewe. uyo achikomborerwa newe unotokomborerwa mablessings amwari haapere usati vamwe akakomborerwa futi kuti zvapera zvinosvika futi nepauri mukadzi uyu ishu yake yafixwa yagadziriswa jesu ati simba rabuda kwete rapera shona unoinzwa Sisi ndanzwa simba kubuda rese here? Ah, angoti simba rabuda. Iwo ndiwonga mani yekufungama kuti rabuda rese, haana kuti rese. Ati ndanzwa simba rabuda. Kuti simba hakusi kuti rese kungoti simba. Kurati rimwe ririmo vati pane rabuda. Chavakakundinya naJairasi vakaenda vakasvika kune mwana mwana ndokubva anamatirwa naKristu akamuka. Incident dziri two ndoda kuti udzicompare. Pane anonzwa revelation anoida zvake. Alright, hear this. Mukadzi ane issue of blood for 12 years. Mwanasikana waJairus anga afa ane 12 years. Pane one thing in common. Makore avo akafanana. Uyu ararama kusvika 12 years ndokubva afa. Uyu ndokubva aita 12 years ane problem haana kufa. Jesu ari pakati pema 12 manje. Uku kune 12 dzenshi of blood dziri kumashure. Kumberi kune 12 years dzemwana sikana afa. Mukadzi nemwana sikana vane one thing in common, vakadzi. And the person pano mention wa mukadzi is just a shadow picture of church. Nokuti Jesu ndiye the husband ndiye chikomba. Chechi ndiye mukadzi waJesu. Saka Jesu ari pakati pemachechi mairi, the Old Testament from the back and the New Testament in the front. Old Testament ine issue of blood. Eh, eh. Nokuti ndivo vaienda kudanga votora mombe nemakwai. Ropa rinodeurwa. Ivo vanga vaine problem nokuti vaitambura ndivo. Mombe dzavo ndo dzaipera. vanga vane issue of blood vanhu veold testament raitova dambudziko nekuti pese pawavhara munhu mombe inofanira kuenda imagine uri iwe wararama nguva iwe nevanhu wavanyudza dai uripo uri kumainasi paienda mombe ngani nemavhariro akwa nhasi chete pakunoenda four mangwani poenda eight dai uri kumainasi pano minus thousand Wega wafana tokuzadenga hapasisina. Why? Because issue of blood. Samukadzi anorepresenta Old Testament church. Because church Old Testament yanga iri under the 12 tribes of Israel. Yeah. That's why mukadzi uyu anorepresenta Old Testament church she's 12 years in a situation. Iyi 12 iri kumberi is the new Israel. Saka paari kuuya nekumashure ari kungopa vhangeri rekuti kumashure Jesu asati auya ropa raishanda harina kuponesa vanhu raitopa problem. Taitemba ropa redu remhuka dzedu tati neizvi yedu Saka tauya pana Jesu chinoita kuti nyaya yeropa ipere, iye ndiye ane ropa rinopedza. Iye ropa rake ndio rinogadzirisa situation yatiinayo. Saka akauya from behind ndokubva abata demo ife garment ropa ndokubva ramira kwaakuenda manje kune mwana afa izvozvo zvinofanirwa kufadza jairasi daya nerevelation why nokuti jesu wacho paari kuuya chaanotanga kuita kugadzirisa nyaya yeropa raanodeura pamuchinjikwa wozofa after shedding blood wozomuka saka chinotanga pana jesu hakusi kumutsa munhu akafa nokuti chinotanga kudeura nyaya yeropa pamuchinjikwa wozonofa kuti amuke saka resurrection is after shedding of blood saka mukadzi uyo akangoita zveropa pano garanti yekuti mwana achamuka zvazvinonaa ndezvekuti ukaona vamwe vachikomborerwa isaini yekuti mwari wacho achiri kukomborera une garanti ukanzwa mumwe achita testimony zva kuti mwari wacho is still alive and he can still bless you yes aya so issue of blood mukadzi paakabata zvachifanira kufadza jairasi kuti yeropa yagadziriswa takuenda kuresurrection so mukadzi ishu yeropa yakagadziriswa ndokubva aenda kumba kwaija bhaibheri rinoti asvika kumba paka pane mamonas kare hanzi vaihaya vanhu vanochema vayazochemawo mwana so so jesu asvika hanzi akaburitsa vanhu vese vanga vari mumba uri kuona here kuti sometimes unogona kunge wakazvihaira problem nekuti mwari akauya ndoye anotanga kuburitsa asati amutsa mwana sometimes zvinotokorera kuti zvawakaunza mumba ndozvikuita kuti arambe akafa saka jesu paakasvika akati munhu wese panze kurati mumba mako mune problem wakawedzera imwe problem ukaisa imo but vanhu ava kwauri yanga isiri problem vari kuchema vari kukubatsira yeti kuna jesu iproblem iri kukuchema saka jesu banga riri kutanga hakusi kumisa mwana banzi ende vanhu vari kuburitswa ndeve ukama vanhu vari close ukaona vanhu vanochema panhamo vari mumba ndove ukama zvoroti sometimes vanhu vakaisa close into your life ndovakatomima pana jesu wazvo kuti atokukomborera anofanira kuti ndaatombwa waburitsa nokuti wega waburitsa ko ndaana bamunini ihama dzepedyo waugona dzoburitsa ndiwatoti dzipinde saka ipaanosvika vhangeri rekutanga munhu wese panze so vanhu vabuda panze jesu tora vadzidzi vake nevabereki vemwana ndokubva apinda mukati kwakunamatira mwana mwana ndokubva amuka Kumuka kuri right ndozvaidiwa ndozvinogona kufadza vanhu but hepano pane nyaya there was an instruction after the miracle ndo pamwe patinoita mess up how to manage or to keep the miracle or the blessing of God in your life hazvina ah, kuti when you are blessed is done when you are blessed you need to fellowship and know what to do to preserve the blessing iyo zimbabwe yakaita independence kuda takasununguka but indatine masoja kuitira kuti vamwe vakazouya futi kugara takagadzira kuti vamwe havafanire kusununguka kwedu tadi tasununguka toti saka vamwe havasina tabo kutogara tine vari kutorikuruta izvezvi vanotoziva kuti imwe nyika inongonozonora kuti pamba futi so there is a way to preserve what you have pane zvinoda kuchengetedzwa you need to know what to do every achievement every success is a threat kune vamwe vanhu even uri successful So you know even Manaka anebasa rekutoti a president under security. Why? He's still a threat kune vamwe vanhu. So every level yaunosvika ina new devil wayo. Yes. Yeah. Dhimoni yaikunetsa usati waona basa, pawakapinda basa harina kusiya. Rakanokwenya mama anonetsa vanhu vari pabasa. Kuti vakomana vava kudepartment kwenyu vashandire mahara mukomana uyu. Tautoona kuti nhasi hauna mativo kuritsvaga. Unonamatira kuti kwandiri kumboshandirei? Ibaba ndomubvunza wawinayo kuti ah ndisomboona chandishandirei. Wakabuda level yekushaya basa. Wakungoshaya musoro uri pabasa. Hayi manje chochopisa manje. Oza kutambudzika uri pabasa kobhowa stiri. Wozi usiri pabasa nokuti tsvaga basa. Wapo anokuti tsvagei manje. sa jesu apedza kumutsa mwana akataura shoko rekuti mubikirei chekudya in other words kana uri mweya tsvina wambouraya mwana simba ramwari rauya amuka but mukasabika anofa futi this time hauchaureva nemweya tsvina nenzara kurati miracle iri attached to a physical or a natural instruction to preserve it tikakunamatira takubvita mweya wekusaroorwa wabva wamumba macho geza hazvoti kugeza itori miracle inotoda instruction yakanaka john chapter 9 murume anga ari mofa akanzi najesu enda unogeza kwete unonamata Kune munhu akanzi geza pabhaibheri zvake zvikaita nekugeza kwete prayer thats why i expect vaprofita wekubani vakaziva kuti munhu yaane utsvina saka asiri kuruna kunenzwa kune mweya yetsvina kune utsvina zvese zvine maresults akafanana haunoreki zvekuti ukasazvidiscover unogona kufungidzira kuti mweya wetsvina iri tsvina o zvine maresults akafanana havatori vanhu patsvina havatori pamweya yetsvina havatore saka zvakutoda kuziva kuti uchiri mweya here kana kuti yatotsvina yake saka muprofita wekubani akaona kuti uyu tikamuti itsvina anoti handione unongonzi mweya wopiwa matombo aya three unogeza kuseni masikati manheru wapo haisi prayer ibandingi pane totorwa munhu kapapa kugeza anozokatitende munoona namba munhu ageze Zvine maresults akafanana. Mweya wechina unokuvengesa pabasa, usimbe unokuvengesa pabasa. Zvine maresults akafanana. Kuvengwa. Saka pamwe pacho zvakuda kumbodiscover kuti chinhu ichi ndikuchipotsa spiritual here kana kuti physical. Mm. Unozoona kuti Mwari pavakati let there be light vakazozisika zuva vakadi kungoti light ndataura kudhara zina basa ngagare kune light ah vakasika zuva to rule on earth why ma earthly issues anoda light from sunlight why because ma plants pavanoita photosynthesis vanototora from sunlight mm. munhu kuti ave nevitamin d inobva futi kusunlight yezuva so which simply means life on earth yaitoda sun to rule than kunzi let there be light nekuti pakangonzi let there be light pasina the sun rinonisa the light Plant life inofa in return human life haisurvive because kusurvive kwedu tinopa miti carbon dioxide miti yotipa oxygen saka kana kusina miti yacho munhu haafunction saka mwari vakati panyika panotoda zuva sun rine source yokuti rilighte panyika a physical thing chachako uri kuchipotsa physically retu maintain nokuti mwana wajeresi paakamutswa vakapiwa section yekunzi mupei chekudya learn to feed your miracle learn to feed your blessing learn to sustain your marriage handofa nditete vangu havasi tete you are not romantic uchavatara chidaro mufunga tuliwa shuwaka mukadzi waukaroora hasi wengirozi ndewako ada kutobatwa newe aishe chengeta imba yangu bata munhu bhuru akutokuudzaka ko ndenge iweuka asofa takasiya ndoziva kamadhiri acho asi unofunga tikana ndiri kumba une chinzi mfundisi

Idolatry. Teacher to ndwebu. So don't even prophet vane mhuri vari romantic. Kwadzi asi wengirozi ndewako. Apacho ngoda kuya panda munhu wirana. Ndizvo zvinosustaina marriage. Yeah. Mapedza kuita prayer yekudii munhu ngaadada. Haisi dhimoni ka. Aizve. Problem yekubata unoiziva but unobata asiri yechete. Yeah. Eh. Ah, ndosaka rakanyora kuti varume dai vakadzi venyu. Yes. Zvinotozikanwa kuti munoda vakadzi kwete venyu. Ah, zvainyorerwei dai taida vedu kufunga kwako. Tozikanwa, mwari andiziva ine ndauti. kuti iyi timu inoda vakadzi saka itoda kutonyorerwa mubhaibheri kuti chidai venyu kwete kudai vakadzi fuka kodaira kanzi varume dai vakadzi ah! taishedzera kuti tapinda but kunzi idai venyu inenge punishment saka chonomwe kunonoka kuenda so vesiyo haisi kuita musha kuda wako kwakaoma bozi akangowa wako anonetsa kuda ka waunoda uye inyenguti hasi wako Program yake is the same but akaita wako pane nyaya aizvi ah, ari kanipa jambo unoziva mashandiro anoita munhu akadya chicken ini so akafanana newe wadya jongwe kumbo but tumazita itotso chete chicken in iwodyo jongwe unotanga ona zvawadya munhu ari wamachips apa newe wadya mubhatatis same deal but yani vanoziva kuti tupisa kukuvhundutsira chete ndizvo eh. saka timu repanze reri machips Kumba mbatatisi. Sazvangoda ngoziva kuti haa dzese imbatatisi. Apa kungochekwa chekwa but hano kuchekwa. Ndokumbira simuke ati tinamati. We are here tomorrow as well. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu mazvita nekutaura kuupenyu hwedu. Thank you for your teaching for us to maintain our blessing and the miracle you have done in our lives. Taziva Mwari kuti matambudziko atanga tiinawo takaregera kuparara kana kufa. Kwete nekuti taikunamatai asi nekuti mune rudo runoshamisa. Mukadzi ane 12 years wakasurvivor nyangwe asati auya kwaJesu nekuti nyangwe vanhu vasati vauya kwamuri imi mune nyasha dzinosvika kwavari. Thank you for your grace and your blessing in Jesus mighty name. Amen. Thank you.